אקעי, לאמיר אריין זיין, לאמיר זיך אביסל אריין לייגן אין די גאנצע מעשה דא פון פורים. לאמיר דא פארשטיין אביסל, מען קעמפט, מען קומט יעצט אריין אין א יום טוב פון פורים, מען דארף אביסל פארשטיין, וואס האב איך מיט דעם יום טוב פורים, וואס קען איך באמת ארויסנעמען פונעם יום טוב פורים, א פראקטישע זאך וואס למעשה וואס איך קען אנכאפן, און איך ווייס איך קום אריין אין דעם יום טוב און איך קום ארויס פונעם יום טוב אן אנדערע מענטש ווי ווען איך בין אריין געגאנגען. דארף איך פארשטיין די גאנצע מצוה פון חייב און נישט לויט סימן דארף איך אנשיקען וואס קומט עס ווי קומט עס איז נישטא קיין איין יום טוב וואס א מענטש זאגט אה מען דארף זיך גיין אנשיקען כאילו וואס פראביר מען דא צו מאכן וואט ווי טרייען טו אטשיוו ווי פראבירט מען אנצוקומען דורך דעם וואס מען שיקעט זיך אן כדי אביסל בעסער צו פארשטיין לאמיר דא דערמאנען א קדושת לוי קדושת לוי פרעגט אזוי. ק עליהם ה ק גיגעס. די אייבערשטער האט גענומען די גאנצע ביי מתן תורה, כלל ישראל איז יעצט ארויס געקומען פון מצרים, זיי האבן געזען די מופתים, די ניסים, די מכות, זיי זעען שפעטער די גאנצע ענין הקאוויד, זיי האבן די מן, באמת זיי זענען אויף די גרעסטע מדריגה זיי זעען קלאר אז ס'איז דא א באשעפער דא, און זיי קומען צו מתן תורה, און דער אייבערשטער זאגט זיי, שלוש ז מהגבלה, מען דארף זיך צוגרייטן פאר תורה, איר דארפט זיך אויסרייניגן, זיי קומען אויף א מורא'דיגע הויכע מדריגה, זיי קומען אויף א מדריגה וואס זיי גייען דאס זאגן נעשה ונשמע, דאס הייסט זיי זאגן נעשה מיר זענען גרייט צו מאכן, ערשטנס פרעגט זיך די קשיא דא וואס הייסט ביסט גרייט צו מאכן, דו האסט נישט קיין אהנונג פון וואס מען רעדט, וואס הייסט נעשה ונשמע וואס גייסטו דא מאכן, אז איך וועל דיר געבן אינסטראקשענס, דו ווייסט פון וואס איך רעד, העסטו קענען זאגן אקעי נעשה מיר זענען מיר גייען עס מאכן, אבער דו האסט דאך נישט קיין אהנונג פון וואס מען רעדט דא. וואס הייסט דיין נעשה ונשמע וואס דו גייסט דא זאגן? און שפעטער קומט די אייבערשטער און ער זאגט דארטן ק עלי מ א כגיגית, קומט מתן תורה און ער נעמט אבק ק עלי מ א כגיגית און ער זאגט פאר זיי, אויב גייסטו האלטן די תורה, זייער גוט, מוטב, ואם לאו, שם תהא קבירתכם.

עסטו דא בלייבן? עסטו דא אונטן בלייבן? וואס איז פשט פון די גאנצע זאך? וואס טוט זיך דא? אויף אביסל בעסער מסביר זיין, לאמיר אביסל צוריק גיין אין די היסטאריע. אברהם אבינו, שטייט דאך אין חזל אז ער האט געהאלטן אלע מצוות, און נישט נאר וואס ער האט געהאלטן אלע מצוות, אפילו די קלענסטע זאכן ווי למשל ערב תבשילין האט ער אויך געהאלטן. ווי קען זיין אבא מוויני האלט אייפט אויף שולן ער האלט די מצוות, ווי ווייסט ער בכלל צו זאגן פון די אלע זאכן? וואס ער איז געווען אסאך פאר מתן תורה, ווי קען זיין אז ער זאל אויסהאלטן די אלע מצוות, ער זאל מיטמאכן, ער זאל וויסן יעדע זאך, און אפילו אזא זאך ווי די ארבנן ווי א זאך ווי אייפט אויף שולן זאל ער קענען מיטהאלטן? די תירוץ איז אז יעדע מצוה וואס די אייבערשטער האט געגעבן איז באמת כנגד דעם גוף פונעם מענטש, זאגט די געדישט לייבי אזוי, ס'דא רמח איברים און שסה גידים. אקעגן דעם איז דא רמח מצות עשה און שסה מצות לא עשה, דאס הייסט יעדע מצוה און יעדע לא עשה איז כנגד א חלק פונעם גוף פונעם מענטש, אזוי ווי נישט קיין איינער דא איז נישט געזעסן און געזאגט פאר זיין פינגער קוק אהער, זעסטו די בלוט וואס קומט אריין אין א פיגער, טו מאך זיכער נעם ארויס די סאסטענענס פונעם בלוט, מאך זיכער דו נעמסט ארויס וואס מען דארף ארויס נעמען צוריק אין דיין פינגער. און די זעסט דיין אויערן מאך זיכער אז דאס און די די די פלואידס די גייען אריין זאלסט קענען האלטן א בעלענס און דיין גאנצע באדי אז קיינער האט נישט מסביר געווען פאר דיין באדי וואס איך דארף טון ווייל דאס האט דער אייבערשטער געמאכט אין די בריאה אז דיין באדי פארשטייט וואס ער דארף האבן צו גיין לעבן צו זיין צו סוסטעין איטסעלף פארשטייט ער פונקטליך וואס ער דארף צו טון. דאס איז זעלבע זאך א קינד וועט אויפוואקסן, גלייך ווייסט ער דארף מאבאטל, ער ווייסט ער דארף וויינען, ער ווייסט אלעס פארט נישט פון אליינס. דאס הייסט די באדי אין זיך האט באמת, צו האבן חיות דארף ער האבן געוויסע זאכן, און די באדי אליינס פארשטייט וואס עס דארף האבן. אונז, רוחניות'דיג געזען, פארשטייען מיר אונז נישט וואס אונז דארפן האבן, ווייל אונז זעמיר די נשמה, אונזערע, אונז לעבן צו אין א מצב וואס איז צו גשמיות'דיג, צו צו פארוועלטליכטע וועגן, און וועגן דעם אונז קענען נישט קלאר זען אויפן רחניות'דיגע אויגן וואס אונזער באדי דארף באמת האבן צו לעבן. נאר אברהם אבינו איז געווען איז געווען אויף אזא מדריגה וואס ער האט פארשטאנען אז דער אייבערשטער געבט מיר אברים, מיינע רמח אברים, שסה גידים, כדי זיי זאלן קענען לעבן, מוז איך צוקומען צו דער מצוה. דאס גייט געבן חיות פאר מיין באדי. דאס הייסט ער האט נישט געדארפט האבן קיין תורה וואס די תורה זאגט מען מאכט די מצוה ווייל דאס איז וואס דו דארפסט האבן. א מענטש וואס איז אזוי ריין און אזוי אויסגעלאטערט ווי אברהם אבינו האט דאס אליינס פארשטאנען. אזוי ווי דו פארשטייסט איך דארף עסן וואס איך דארף האבן כדי צו קענען לעבן, האט אברהם אבינו פארשטאנען דאס איז פשוט כדי צו קענען לעבן, כדי צו קענען אנגיין,

דו ביסט גרייט? נעשה מיר גייען מאכן. וואס גייען מיר מאכן? תרצו זיי האבן געוואוסט וואס זיי דארפן צו מאכן, זיי זענען אנגעקומען ביי נעשה ונשמע, אין די צייט מיט שלוש מאה גבולי, זענען זיי אנגעקומען צו אזא הויכע מדריגה, אז זיי האבן פארשטאנען וואס דארף איך צו מאכן, איך פארשטיי וועלכע מצוות איך דארף מאכן, איך פארשטיי וואס איך דארף נישט מאכן, איך מוז נישט צוקומען אז דער אייבערשטער זאל מיר מוזן געבן די תורה אויף צו קענען פארשטיין וואס איך דארף מאכן, זיי זענען געקומען צו אזא הויכע מדריגה ווי כביכול אברהם אבינו, זיי האבן אליינס פארשטאנען, דאס פעלט אויס, דאס דארף איך מאכן. און זענען זיי געשטאנען דארט און געזאגט נעשה ונשמע, מיר זענען גרייט, מיר טוען, אונז ווייסט מיר קלאר, מיר זעט אלעס זייער קלאר פאר אונז, מיר זענען גרייט צו מאכן. און וועגן דעם איז דאס זייער פשוט פארוואס זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע. הייסטו פרעגן, אויב אזוי, אז זיי זאגן שוין נעשה ונשמע, וואס פעלט עס הק' גוגעס? ס'איז זייער גוט, זיי זאגן פיין, ס'איז אלעס גוט, מיר זענען גרייט, we're in, אונז מאכן מיר מיט. וואס פעלט אויס די גאנצע הק' גוגעס? תרצה איז די אייבישטער קלאר פארשטאנען און האט געזען כלל ישראל און געזען אן מורא'דיגע הויכע מדריגה יעצט דאס איז אבער נאר ווייל דו האסט געזען די ניסים האסט געזען די מופתים דו האסט געזען אלעס וואס טוט זיך ארום און ארום און דורך דעם ביסטו צוגעקומען צו אזא מדריגה אז דו האסט פארשטאנען וואס דו דארפסט צו טון און וועגן דעם קענסט ביסטו יעצט אויף די מצב דו קענסט זאגן נעשה ונשמע אבער דו גייסט אנקומען צו א מצב ס'וועט אדורך גיין צייט דו האסט פארגעסן די מופתים, דו האסט פארגעסן די ניסים, דו האסט פארגעסן די אלע זאכן וואס איז געווען ארום און ארום, און דו האסט אנהייבן צו פרעגן קשיות, איז עס טאקע יא, איז עס טאקע נישט, מוז איך טאקע יא טון, מוז איך טאקע נישט טון, און אויף איינמאל הייבן אן צו וואקסן ספיקות ביי דיך, און דו העסט נישט מער זיין זיכער, ווייל די קלארקייט הייבט אן צו פעידן אוועי, עס הייבט אן אוועקצוגיין, און פאר דעם הייבסטו אן צו פרעגן קשיות, און דעמאלס העסטו זאגן, איין מינוט, אפשר די גאנצע זאך איז שטות מיט לאקשן? דעמאלס וויין. אבער יעצט בין איך נישט אין דעם מצב, און מען פארגעסט פון דעם, און אויף איינמאל האסטו אנגעהויבן צו פאלן, און דו האסט פארשטיין די גאנצע זאך איז באמת האסט עס נישט מקבל זיין ווי עס דארף צו זיין. פאר דעם זאגט דער אייבערשטער זאלסטו וויסן, כפליים הק' גיגית. איך ווייס אין די יעצטיגע מצב דארפסט עס נישט האבן. אבער איך ווייס ס'גייט קומען צייטן וואס דו גייסט עס יא דארפן האבן, וואס דו גייסט פארגעסן וואס דו האסט דא געזען, דיינע קינדער, דיינע אייניקלעך, די נעקסטע דורות, זיי גייען דאס נישט האבן מיטגעלעבט און זיי קענען עס נישט שפירן דאס וואס דו האסט געשפירט, און זיי וועלן אפשר זאגן ע ב ב. אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן ק פ לייבן כגיגית, איך וויל דו זאלסט מקבל זיין די תורה אפילו אין א מצב וואס איך פארשטיי נישט, איך זע נישט, עס איז מיר נישט קלאר, נאכאלץ זאלסטו וויסן, יעצט בין איך דיך פארס דיך כולי, זיי מקבל די תורה, נעם אן די תורה, אפילו אויף צייטן וואס דו קענסט עס נישט זען אזוי קלאר ווי דו זעסט עס יעצט. און דאס איז די כפליים האקעגיגעס וואס דער אייבערשטער זאגט, איך צווינג דיך, ווייל איך ווייס וואס גיי געשען לעתיד, איך ווייס ווי דו גייסט אנקומען שפעטער. ס'איז אויך זייער קלאר, דאס זאגט מען, אין די הגדה זאגט מען, אילו כוונה לפני סיני, ולא נשאלוני את התורה, דייני. וואס הייסט? ער האט אונז געברענגט צו מתן תורה, אבער נישט געגעבן די תורה, דייני. וואס הייסט? וואס האב איך פון דעם? ברענגסט מיר צו מתן תורה, ברענגסט מיך אהער דארטן, אבער גייסט נישט געבן די תורה, וואס האב איך דערפון? תירוץ איז, זיי האבן יא געהאט דערפון, ווייל בשעת מעשה זענען זיי אנגעקומען צו אזא הויכע מדריגה, זענען אנגעקומען צו אזא מצב וואס זיי האבן עס אליינס פארשטאנען, איז אפילו וואלסט מיר נישט געגעבן די תורה, נאר דו האסט מיר געברענגט צו מתן תורה, האסט מיר געברענגט צו אזא סארט מצב, וואס איך בין געווען אזוי הויך און אזוי קלאר, איז דאס אליינס וואלט געווען דיינו, ווייל דורך דעם האב איך שוין די תורה, איך ווייס שוין וואס צו טון, וואלט זיך עס געהאלטן? דאס א צווייטע שאלה וועגן דעם דארף איך טאקע האבן די נעקסטע חלק דארף איך האבן מתן תורה אבער באמת דאס דייני איך האב שוין עפעס איך האב שוין עפעס וואס אנצוכאפן ווייל עס זעמיר שוין געווען דארט מ'האט שוין פארשטאנען מיט די אייגענע פארשטאנד קומט די יום טוב פון פורים און אויף איינמאל איז דא עפעס א נייע קבלת התורה. א קבלת התורה מיט אהבה, וואס א מורא'דיגע ליבשאפט זעט מען דא, וואס א מורא'דיגע כלל ישראל פארשטייט, וואס איז געווען ביז יעצט געצווינגענערהייט, לאמיר דאס אוועקלייגן, די פרשה איז געענדיגט, ס'הייבט זיך אן א נייע קאפיטל, ס'הייבט זיך אן א קבלת התורה מיט אהבה. און אויף דעם פרעגט זיך די שאלה, ווי קומט דאס אן די גאנצע מעשה פון פורים, ווי קומט דאס אן צו א מעשה פון קבלת התורה באהבה, וואס פאר שייכות האט דאס? און אויף דעם זאגט די אייבישטער קוק אהן. איך ווייס דערווייל איז אלעס געווען זייער געצווינגענערהייט אז מען קען עס אנקוקן אזוי. און זאלסטו וויסן יעצט גיי איך דא טוישן די גאנצע מצב. און איך גיי דא ברענגען די גאנצע מצב פון פורים. די גאנצע מצב פון פורים איז אזא באהאלטענע יום טוב, דאס הייסט ווען איך קוק אהן די גאנצע פאזל, יעדע זאך קוק איך אהן פאר זיך אליינס, איז דאס א זייער זייער מאדערנע בילד וואס איך זעה דא. חוץ דעם, נאך מער ווי דאס, יעדע איינע, יעדע קערעקטער וואס מען קוקט אן די מגילה איז א באהאלטענע קערעקטער. לאמיר שוין אביסל מער מסביר זיין וואס דאס מיינט צו זאגן. ערשטנס לאמיר אדורכקוקן די גאנצע מעשה פון פורים. איך קוק אן דעם גאנצע מעשה מיט ושתי, מען האט געהארגעט ושתי, יא, ער מאכט א ריזיגע סעודה, כלל ישראל מאכט מיט מיט די סעודה, און לאמיר געדענקן, מיטמאכן מיט די סעודה מיינט אז זיי האבן זיך באמת געפריידט, דאס איז געווען אחשורוש סעודה, ווער האט געמאכט די סעודה? פארוואס? ווייל ער האט געמאכט דעם חשבון פאר באלשאצאר, ער האט געמאכט א פאלשע חשבון, כלל ישראל זיצט נאך אלץ דא למעשה ביי מיך, ער מאכט א נייע חשבון, די זיבציג יאר זענען אריבער געגאנגען כלל ישראל איז נאך אלץ ביי מיך, איז דאך ראי' די גאנצע בית המקדש קומט שוין נישט, דאס איז דאס, כלל ישראל בלייבט ביי מיך, זענען אונטערגעטעניגט צו מיך, איך בין דער באלעבאס אויפן וועלט, און ער איז דאך געווען דער מלך אויפן כד העולם. דאס הייסט מען פריידט זיך דא באמת מיטן חורבן פונעם בית המקדש. איז כלל ישראל קומט צו אזא סעודה, און זיי מאכן מיט מיט אזא סעודה. איז דאך באמת א מורא'דיגע מורא'דיגע שרעקליכע זאך וואס כלל ישראל קומט צו אזא סעודה וואס מ. א מורא'דיגע ירידה, א שרעקליכע זאך וואס מען טוט דא. שפעטער נעמט מען ושתי, מען הרג'עט ושתי. דאס איז די גרעסטע קלאפ ווייל ווער קומט יעצט אהן מען הייבט מיט מען נעמט יעצט מיידלעך צוזאם פון אלע הונדערט זיבן און צוואַנציק לענדער איינמאל נאכאמאל וועמען נעמט מען א אידישע מיידל ברענגט מען אריין דאס א טראגעדיע קענסט דיך פארשטעלן מען נעמט א קעניג א קעניג נעמט דא עפעס א פראסטע שייגעץ וועמען נעמט א אידישע מיידל וואס פאר אידישע מיידל א יתומה זי האט נישט קיין טאטע זי האט נישט קיין מאמע. און וועמען נעמסטו דען? ס'איז דאך שרעקליכע זאך פאר כלל ישראל, נאך א צרה פאר כלל ישראל, מען נעמט א אידיש מיידל, ווי ווערט זי אריינגעכאפט? אין קעניג'ס שטוב. און דאס גייט אן פאר יארן לאנג, לאמיר זיך געדענקן, יא, זי איז נישט געווען דארטן א האלבע יאר, פון ווען זי איז גענומען געווארן, ביז למעשה די גאנצע שפיל האט זיך אויסגעשפילט, איז געווען עטליכע ניין יאר אינצווישן, דאס הייסט ס'איז געווען א לאנגע צייט וואס זי איז געוואוינט דארטן, און באמת מען האט אונז אנגעקוקט ווי א מורא'דיגע שרעקליכע צרה, א אידישע מיידל זיצט דארטן ביי א פראסטע שמוציגע קעניג אינדערהיים. שפעטער גייסטו ווייטער אין די מעשה פון פורים האסטו ביקסן וסרש צוויי סריסים א מלך זיי ווילן הרג'נען דעם קעניג און מרדכי הערט אונטער די גאנצע מעשה וואס טוט ער? ער גייט צום קעניג און זאגט עס אויס איין מינוט דו האסט די אפערטונעטי עסטער זיצט ביים קעניג אינדערהיים יעדער איינער שרייט חי וקיים, וואס קען מען דא טון זי ראטעווען? דא קומט איינער וואס וויל הרג'נען דעם קעניג, דו זעסט א פלאן וואס באמת אז דו גייסט עס נישט סטאפן, דער קעניג וועט מען באלד הרג'נען, אסתר קומט אהיים, די זאך איז ארלעדיג, א מורא'דיגע ישועה פאר כלל ישראל. קומט מרדכי, און וואס טוט ער אנשטאטס צו גיין זאגן ווייסט וואס, לעט איט העפן, זאלן זיי געבן גוף צום קעניג, זאל דער קעניג שטארבן, און מיט דעם האט ער געראטעוועט זיין דאס. ניין, ער גייט זאגן פאר'ן קעניג, זאלסטו וויסן איינער וויל דיך הרג'נען. א מודיגע צאל פאר כלל ישראל, מען האט שוין געהאט א ישיבה, נעמט מען די ישיבה ווארפט עס אוועק מיט די הענט. וואס טוט זיך דא? דאזענט מעיק עני סענס, יא? שפעטער קומט המן, שרייבט ארויס א בריוו פאר די גאנצע וועלט, א דעיט, מען גייט הרג'נען גאנץ כלל ישראל. ווען? איין טאג. וועם? גאנץ כלל ישראל פון די גאנצע וועלט, אלעס דארף מען אויסשעכטן דא. מען קען זיך נישט פארשטעלן די די פחד וואס כלל ישראל איז אריין געפאלן אין דעם, ס'קומט יעצט איינער דא און ער זאגט מיט אפען און גראבערהייט, איך וויל נישט אנטיסעמיטיזם וואס טוט זיך היינט אויפן וועלט, יא, אפען און גראב מען גייט שעכטן כלל ישראל, מי נאר ווייל זקן, טף ונשים, אלעס גייט ווען אויף איין טאג, א מודי'גע שרעקליכע זאך, איך ווארט וואס וועט געשען פאר כלל ישראל, מען בויט א גרויסע, די נעקסטע זאך איז, המן, ער האט דאך א פראבלעם מיט מרדכי, בויט ער זיך א ריזיגן בוים, די בוים, די מדרש זאגט אז ער האט גענומען דעם בוים, האט ארויסגענומען, ער האט געזוכט א הויכע בוים ווי אויפצוהענגען מרדכי, גיי זוכן אזא, ער האט געוואלט האבן עפעס א האלץ וואס איז פופציג אמות הויך, זאגט די מדרש ווי טרעפט מען אזא זאך, פרעגט ער זיין עולם, זיינע חברים, ווי טרעף איך אזא סארט זאך, אזא בוים? זאגט מען אזא זאך אזא הויכע זאך נישט דא בנמצא, די איינציגסטע אינפארמאציע וואס איז יא דא איז ביי דיך אינדערהיים אין די דאך איז דא אזא סארט ביעם, דא א גרויסע ביעם ביי דיך אינדערהיים, די ביעם איז פופציג אמות הויך, אז דו ווילסט נעם עס אויס פון דיין שטוב און דארט קענסטו אים אויפהענגן. קומט ער און ער עפענט זיין דאך פון זיין הויז, ער צונעמט, אזוי זאגט די מדרש, ער צונעמט זיין הויז, ער נעמט זיין דאך, ער נעמט ארויס די גאנצע ביעם פון זיין דאך כדי צו גיין אויפהענגן מאטל. דאס איז נישט געווען סתם עפעס א קלייניקייט, ס'איז געווען א זאך וואס איז געווען פופציג אמות הויך, פופציג אמות הויך איז די ערשטע פון איבעראל, דאס הייסט שטייט דארט אינמיטן שטאט שטייט דא א ריזיגן קלאץ וואס יעדער איינער זעט, יעדער איינער באמערקט וואס ס'איז, יעדער איינער פרעגט וואס טוט זיך דא, וואס די מעשה דא, און ער זאגט יא מען גייט דא הרג'נען, וועם גייט מען אויפהענגען? מאטכע גייט מען דא אויפהענגען, קענסט דיך פארשטעלן ווארט די פחד וואס איז דא געווען. וואס כלל ישראל גייט יעצט אריין, וואס איין זאך נאכן צווייטן, זאכן לויפן שיף, נאך א צרה, נאך א פראבלעם, נאך א דאגה, נאך א, ענדלעס פראבלעם וואס געשעט דא, און דאס נישט איבער איין חודש, ס'איז נאך א תקופה, נאך א תקופה, ס'איז א שרעקליכע צרה און א שרעקליכע שווערע צייט פאר כלל ישראל. און נאך ווייטער, דא קומט אסתר המלכה, ווייסט וואס, אונז האבן שוין יא איינער וואס אפשר וועט קענען דא עפעס טון, ס'איז דא די גזירה, מ'וויל הרג'נען, ס'איז דא אסתר אינעווייניג, אמשאר זי גייט אונז העלפן, אמשאר זי קען עפעס אויפטון, וואס טוט זי? זי גייט מאכן פארטיס. מיט וועם מאכט זי פארטיס? אחשורוש, המן, קום לאמיר צוזאמען זיצן, לאמיר טרינקן, לאמיר פאר. קענסט דיך פארשטעלן ווי די ווי די אידן דרויסן קוקט עס אן? קענסט דיך פארשטעלן וואס זיי האבן געטראכט? פארשטיי נישט, אונז כלל ישראל זיצן מיר דא בתענית, עס איז געווען פסח, יא, אונז זיצן מיר דא בתענית ווען? אויף פסח וואס מ'וואלט געדארפט זיצן ליל הסדר ביים סדר נאכט. ניין, מ'גייט נישט מאכן קיין ליל הסדר, נישט די ערשטע נאכט, נישט די צווייטע נאכט, מ'גייט פאסטן, נישטא גארנישט. נישט קיין מצות, נישט קיין מרור, גארנישט. איי סא מ'עסט עס פסח? ניין ניין ניין, אבער מ'האט געזאגט מ'גייט נישט. די אומה האט געמאכט א תקנה. וואס גייט אסתר מאכן? פארטיס. וועם גייט זי זיך זעצן? אחשורוש, המן, זי האווינג א גוד טיים. איך דא אינדערהיים דארף ליידן. איך פאסט ווילאנג? דריי טעג. נישט געווען קיין דריי טאג. וואס איז געווען אזוי ביינאכט דארף מען געסן יא? לילה ויום יא? אזוי שטייט אין מגילה. און אויב אזוי קומט דאך אויס, כלל ישראל קוקט עס אן פאר א מורא'דיגע מורא'דיגע צרה וואס טוט זיך דא. און בדרך הטבע זעט מען ווי זאכן גייען אראפ און ווערן ערגער און ערגער און ערגער ש זאכן בדרך הטבע קלאפט נישט. און מען זעט דא נישט כאילו איינער ס'איז געשען עפעס א זאך ס'איז די וועלט איז געפארן אזוי לוקס קווייט נעטשרעל די אלע זאכן וואס זענען דא געשען איז זאכן וואס ס'געשעהט ווייל ס'געשעהט, מסתמא איך ווייס נישט איינער פירט עס, דיס טינגס העפען. און אויב אזוי ווען מ'קוקט עס אן, פאר כלל ישראל איז באמת געווען א מורא'דיגע מורא'דיגע שווערע צייט, און א מורא'דיגע בראך וואס זיי זענען דא אדורכגעגאנגען. און חוץ דעם, בפרט וואס די גאנצע צייט האט מען שוין געשמועסט ס'איז א פאני טיים, ס'איז א שרעקליכע שווערע צייט פאר כלל ישראל, און די אלע קערעקטערס וואס מ'קוקט אן די מגילה, זענען אויך אזא אינטערעסאנטע קערעקטערס, אומבאהאלטענע קערעקטערס. יעצט לאמיר אביסל אריינקלערן וועגן ווען אחשורוש. אז איך האב דיר געגעבן א בילד פון א פון די פון די פון די מגילה, נעם דו אנהייב מגילה, געב מיך א בילד וועגן ווען אחשורוש. לכאורה האסטו באקומען א בילד, א פאוערפול קעניג, א מלך מאוד ויד קוש, הונדערט זיבן און צוואַנציק לענדער האט ער געהאט, ער האט געהאט די בגדי כהונה האט ער געהאט ביי זיך, עגעת ושתי, א קעניגליכע הויז איז זי געקומען, ער האט מנצח געווען די קעניג פון מדי, וואס ער האט מנצח געווען נבוכדנצר, דאס הייסט ער איז געווען גאר גאר שטארק, זייער פאוערפול, ער שרייבט א בריוו, א בריוו פונעם קעניג עיין להשיב, ער איז א מורא'דיגע פאוערפול מענטש, א מורא'דיגע שטארקע מענטש, א מורא'דיגע. א זאך! אזוי קוקט עס אים אן פון אויבן אויף, קראצט אראפ אביסל, עס איז אין אים, מענטש קען נישט מאכן קיין אייגענע דעסיזשענס. קומט דא מיט וואשטי, ער געבט זיך נישט קיין עצה, וואס גיי איך דא טון מיט וואשטי? פרעגט ער, וואס זאל איך טון מיין פרוי? זי וויל מיר נישט פאלגן! זי אליינס, מיין אייגענע שטוב, וויל מיר נישט פאלגן, וואס טו איך? אה, ויאמר ממוכן, קום ממוכן, זאג ווייסטו וואס? דאס איז די וועג, גיי הרג'נען און גיי אויך שעכטן, דאס הייסט ער קען נישט מאכן קיין אייגענע דעסיזשען, וואס? יא, אפשר אזא וועג, יא, ער קען, ער ווייסט נישט, ער איז פארלוירן. און דאס גייט אן נאכאמאל און נאכאמאל. שפעטער ווייטער, המן קומט, מען דארף עפעס מאכן מיט די אידן. נו, המן וואס וועסטו מאכן? גיוו איט טו מי, געב מיר דיין רינגל, איך וועל שוין מסדר זיין, איך וועל מאכן. ער מאכט נישט קיין דעסיזשענס, גארנישט, ווייסט, דו האסט דא מיין רינגל, דו מאך וואס דו דארפסט מאכן, איי קאנט מעיק עני דעסיזשענס, איך קען נישט, איך ווייס נישט פונקטליך, איך ווייס נישט, דו נעם דעם ברינגל, דו זיי מחליט, איים שור יו וויל דא א גוד דזשאב וויט איט. די זעלבע זאך איז אויך געש שפעטער, די גאנצע מעשה מיט המן ביי די סעודה, קומט חבונה, זאגט חבונה, וואס זאלן מיר טון מיט המן, אה, זאגט חבונה די עצים זאלן גיין הענגען, ווייל ער קען נישט מאכן קיין דעסיזשענס, די וואלסט געמיינט אזא ריזיגע פאוערפול קעניג ער קען נישט מאכן קיין דיסיזשענס אה זאגט זי ווייסט וואס גיי אים אויפהענגען דארטן אויף דארטן וואו די די גאלגן וואס ער האט אליינס צוגעגרייט נאכדעם קומט מרדכי מרדכי שרייבט איבער נייע בריוון וואס מען דארף צו טון ווייטער ער מאכט נישט קיין דיסיזשענס אליינס די זעלבע זאך שפעטער אסתר זאגט צו אים אה די בית המן געב עס איבער פאר מרדכי די גאנצע מגילה זעהט מען, דער קערעקטער וואס דו וואלטסט געמיינט א ריזיגע אויפגעבלאזענע שטארקע קערעקטער, באמת איז ער א גארנישט מיט א גארנישט און ער קען גארנישט טון, ער איז בכלל נישט קיין פאוערפול מענטש. זעלבע זאך דו גייסט צו המן, המן בעצם וואלסטו געמיינט א מענטש פול מיט גאווה, א מענטש פול מיט געלט, די איינציגסטע זאך וואס אינטערעסירט אים איז איך, איך, איך, איך, און דאס וויל ער אויפבויען, און דורכדעם האלט ער, יעצט להשמיד ולהרוג, דאס הייסט, דאס איז זיין גאנצע דאס איז המן. גייסט אביסל ווייטער און קוקסט ווער איז המן, ווייט א מענטש וואס ווערי ליטל סאבסטענס צו אים, ס'הייסט קומט דא מאכן איך דארף אויסהארגענען כלל ישראל, ער קען אפילו נישט מאכן ליזאן אויף א דעיט, וואס מאכט ער? איך גיי מאכן א גורל, איך ווייס נישט, איך קען נישט מאכן, איך ווייס נישט, איך גיי מאכן א גורל, די גורל וועט מחליט זיין. דאס הייסט ווייטער די אלע קערעקטערס דא זענען, פון איין זייט וואלסטו געמיינט זיי זענען, און למעשה קראצט אביסל אויף פונעם קערעקטער זעסטו ער איז גארנישט אזוי גרויס ווי דו וואלסט געמיינט, עסט אוואדע זעהט מען אויכעט איינער מען געט דאס מלאדעטע זי גארנישט זי איז שטיל יעדער מיינט אסתר זי האט נישט קיין אהנונג ווער זי איז פון ווי זי קומט זי פירט זיך אויף ווי די מלכה אבער באמת איז זי בכלל נישט דאס זי איז א באהאלטענע קערעקטער זי איז א איד זי זאגט נישט פון דעם אבער זי איז בעצם א באהאלטענע מענטש זי איז א צווייטע מענטש אינגאנצען מאטכע אויכעט וואלסטו געמיינט סק וואו אייפע. ער איז איינער וואס א ערליכע איד, א מענטש וואס תורה, מצוות, דאס איז די איינציגע זאך וואס אינטערעסירט אים, פון די אנדערע זייט זעסטו ביי מרדכי, ער ארבעט אין מוסד, וואו זיצט ער? ער זיצט בשער המלך, ער זאגט אויס, ער טוט, ער פירט, ער מאכט, דאס הייסט מען זעט די גאנצע קערעקטערס, פון די גאנצע מגילה וואלסטו געמיינט יעדע איינער וואס דו קוקסט אן מיט איין וועג, בעצם אז דו קוקסט אן די מענטש, זעסטו א צווייטע זאך אינגאנצן אונטער דעם. און דא קומט יעצט צוזאמען די גאנצע זאך. אונז האבן אנגעהויבן פרעגן וואס הייסט, כפל א מ א כ ג ס וואס פעלט עס אויס? קומט א מעשה פון פורים, און די פורים מעשה אויף איינמאל טוישט די גאנצע בילד, ער זאגט ניין ניין ניין, מקבל זיין די תורה באהבה. ווי איז דאס געשען? תירוץ איז ווייל כלל ישראל האט דא זענען אדורכגעגאנגען אזוי סאך צרות דא מיט אזא פראבלעם און זיי פארשטייען יעדע זאך ס'איז געשען, ס'איז געשען, ס'איז געשען. זיי האבן עס נישט אסאסיעטעד צו איין געוויסע פוינט און זאגן אה, דאס איז אלעס די זעלבע זאך. די מינוט וואס דער אייבערשטער האט געזאגט בלילי נודע שנת המלך, ווי די גמרא זאגט ס'מיינט מלכו של עולם, אז דער אייבערשטער האט מחליט געווען דאס איז עס, ס'איז טיים טו ליפט די קורטען, די מינוט וואס די קורטען איז געפאלן, און די גאנצע בילד האט זיך אויף איינמאל אויסגעדרייט, א זאך וואס דו האסט געמיינט אלץ געווען שרעקליך, האט זיך אויף איינמאל אויסגעדרייט דאס איז געווען די בעסטע זאך וואס קען דא געשען. דו האסט געמיינט דאס וואס די מלכה איז א אידענע איז דארטן די גרעסטע צרה, אויף איינמאל איז דאס געווארן די גרעסטע טובה. און אזוי יעדע זאך וואס דו גייסט אדורך, די מעשה ביקסאן וואסעריש, דאס איז געווען די גרעסטע זאך וואס דא האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מפלה פון המן. יעדע זאך וואס דו קוקסט אן די מגילה, וואס אין אנהייב האסטו געמיינט איז די גרעסטע פראבלעם, איז די גרעסטע צער, די גרעסטע דאגה פאר כלל ישראל, האט זיך אויסגעדרייט און אויף איינמאל געווארן די בעסטע און די בעסט, און דאס האט באמת געברענגט די גאולה פאר כלל ישראל. און אויב איך זאג פאר כלל ישראל קוקטס אהער, ווער פירט דעם גאנצן בילד? ווער האט געפירט יעדע זאך? ווער האט אריינגעלייגט די פינס אויף אלע זאכן? און ווער האט אריינגעלייגט יעדע מצב אויפן פלאץ ווי עס דארף צו זיין, אין ארדער ווען איך שלעפ אוועק די קערטענס זאל אלעס פאלן אויף איין פלאץ און דו זאלסט קלאר זען וואס איז דא געשען, דו זאלסט קלאר זען די גאולה, דו זאלסט קלאר זען ווי יעדע זאך האב איך געדארפט האבן כדי באמת צוצוקומען צו די גאולה, דאס בין אלעס איך געווען. אבער די כלל ישראל מיינט נישט, איך האב דיר דאס געטון ביקאויז דו ביסט געווען אזא חשוב'ער מדריגה, ביסט געווען אזוי הויך, ביסט געווען אזוי אויסגעארבעט, פארדעם קומט זיך דיר אזא עשיר. ווי די גאון זאגט, כלל ישראל באמת געווען די שפל המצב אין די אין די מצב. זיי האבן געמיינט געמאכט דארטן דו ביסט צו פון אחשורוש, געבוקט דארטן ביי נבוכדנצר האבן זיי זיך געבוקט. רופיא מן המצוות, יא, ווי המן אליינס האט געזאגט דארטן, ישנו עם אחד ישנו מן המצוות. דאס הייסט זאגן כלל ישראל איז נישט געווען אויף א הויכע מדריגה האט מען שיין געזאגט יא? בעצם איז כלל ישראל געווען אויף א שוואכע מדריגה אויף א נידריגע מדריגה אויף א זייער טיפע מדריגה און נאך אלס זאגט די אייבערשטער זאלסטו וויסן איך האב דיר צוגעגרייט די גאנצע תיבה איך האב אויסגעדרייט די גאנצע תיבה פון אלע זייטן כדי זאלסט שפעטער צוקומען צו דעם נס וואס מיט דעם נס וועסטו פארשטיין די ליבשאפט וואס איך האב צו דיך די ליבשאפט ווי שטארק איך האב דיך ליב, נישט קיין חילוק אין וועלכע מצב דו ביסט, צו דו ביסט אין א שפלה מצב, צו דו האסט געמאכט א עבודה זרה, צו האסט מיטגעמאכט סעודות מיט אחשורוש, דו האסט אפילו געזינגען און געפראוועט אויף דעם וואס נישטא קיין בית המקדש, איט דאזענט מעטער, איך האב ליב דעם איד אהבת נפש, ווי טיף איך קען דיך נאר ליב האבן קען איך דיר נישט מסביר זיין, אונז מענטשן קען מען עס נישט משיג זיין, אונז קען מען נישט צוקומען צו די ליבשאפט וואס דער אייבערשטער האט צו אונז. אבער דער אייבערשטער זאגט קוק אהער, ביז יעצט האסטו געזען ניסים ונפלאות, האסט געזען יציאת מצרים, האסט געזען ענני כבוד, האסט געזען מן, האסט געזען באר, דאס איז ריזיגע איבערגעדרייטע וועלטן וואס איך האב געמאכט פאר דיך, אבער יעצט וואלסטו געמיינט, אקעי דאס איז געווען אמאל, אבער דאס איז געענדיגט. יעצט פירט דער אייבערשטער די וועלט אויפן טבע, ער איז נישט אינטערעסירט אז דו ביסט, איף דאונט ביהעיוו כאפסטו מכות. אויף דעם זאגט דער אייבערשטער ניין ניין ניין. מיין אהבה צו דיך בלייבט אנקאנדישנעלי, איך האב דיך ליב אהבת נפש, און ווען איך בין מוכן צו נעמען די גאנצע גאנצע טבע פון די וועלט, די גאנצע וועלט בין איך מוכן און פשוט צו נעמען און דרייען פאר דיך זאלסט זען, איך האב עס גענוצט פאר דיך ווייל איך קאנטראליר יעדע שריט און טריט וואס געשעט דא, בין איך דער וואס קאנטראליר עס, און דורך דעם ווייז איך דיר יעצט מיין ליבשאפט צו דיך, און מיין ליבשאפט צו דיך זאלסטו יעצט לערנען פון דא, נישט נאר אויף די מעשה פון פורים. נאר אויף יעדעמס מענטש אייגענע לעבן, אויף יעדן שריט, יעדן טריט וואס דו גייסט, זאלסטו וויסן איך בין דארטן מיט דיך, צו דו גייסט צו די ארבעט, צו דו ביסט מיט די קינדער, צו דו ביסט אין בית מדרש, צו דו ביסט אין שלאף, נישט קיין חילוק וואו דו ביסט, איך בין מיט דיך אויף שריט און טריט. און די ערשטע מאל וואס גאנץ כלל ישראל האט עס געזען אויף א גרויסן אופן, וואס גאנץ כלל ישראל האט עס מיטגעלעבט, און יעדער איינער האט געזען די ליבשאפט, און יעדער איינער האט געשפירט די ליבשאפט, די ערשטע מאל וואס דאס איז געווען אין א טבע'דיגע זאך, נישט איבערגעדרייט, נישט קיין מופסים, נאר אין מיין טאג טעגליכע זאכן, דאס איז געווען פורים די ערשטע מאל, און דאס האט יעצט כלל ישראל פארשטאנען די ערשטע מאל, די ליבשאפט, די נאנטקייט, און וועגן דעם האבן זיי געקענט מקבל זיין די תורה באהבה מיט א ליבשאפט און זאגן, וואס איז געווען ק פ החגיגות? דאס איז געענדיגט, ווייל מיר זעען יעצט אז אז דער אייבערשטער איז מיט מיך אויף יעדן שריט און טריט, מיט יעדן קינד, און מיט יעדע מצב, און יעדע פראבלעם, און מיט יעדע פרנסה פראבלעם, יעדע שלום בית פראבלעם, און יעדע קינד פראבלעם, וואס איך זאלל נאר האבן א פראבלעם, איך בין מיט דיך אין די מצב אויכעט. און דו מוזט נישט זיין א הויכע איד, דו מוזט נישט זיין א אויסגעארבעטע איד, דו מוזט נישט זיין ערגעץ בשפל המדריגות, ניין, פארקערט, אז דו ביסט אין בשפל המדריגות, ביסט אין א שוואכע מצב, אפילו דארטן אונטן, האסט מיטגעמאכט מעסידעס, האסט דיך געבוקט דארט מיט המן, דו האסט דיך אלעס. איט דאזענט מעטער, מעיקס נאו דיפרענס, איך האב דיך ליב די אהבת נפש, און דאס גיי איך גיי נישט אוועק נעמען פון דיך, און דאס איז געווען די ערשטע מאל כלל ישראל האט דאס פארשטאנען, אבער אויב וועסטו קומען טענה'ן ניין ניין ניין, נישט אזוי ווארעם, ווייסט וואס, לאמיר זיך נישט אזוי ווייט עפענען די הארץ, די גאנצע זאך איז געשען, עס וואלט געקענט געשען, קען זיין בטבע יא, פונקט ביקסן וסרש, פונקט המן, פונקט די סידיס, עס קען זיין אסאך פונקט זענען געשען צוזאמען, ווער זאגט איז מגלה געווען די אייבערשטער? אויף דעם זאגט דער מכתב אליהו א זייער שיינע פוינט, זאגט ער די גאנצע נס וואס איז געשען איז איז אלץ געווען בנהפוך הוא, דער אייבערשטער זאגט איך האב דיר געגעבן א גאולה, איך וויל דיך ראטעווען, און איך וויל נוצן די טבע, אבער איך וויל נוצן די טבע וואלט איך עס געקענט מאכן אויף אן אופן, עפעס א משוגענע זאך, ווייס, המן אויף איינמאל שטארבט, אחשורוש שטארבט, עווריטינג דראפס טוגעדער, און און דורך דעם וואלט געענדיגט געווען די צרה, דער קעניג איז נישטא, המן איז נישטא, פיין אויב אזוי די גאנצע צרה גייט אוועק, וואס דארף עס זיין? די משנה אין מגילה זאגט ונהפך היא, די נס איז געווען ווייל זאכן האבן זיך אייביג אויסגעדרייט, פון וואס דו האסט געמיינט ס'איז אזוי, איז יעצט געווארן אזוי. און דאס איז די סימן אז די אייבערשטער האט עס געמאכט. לאמיר אנכאפן די ערשטע זאך, תליית המן, יא? המן האט געמאכט, האט געמאכט זיין בוים, פאר וועם האט ער געמאכט דעם בוים? ער האט עס געמאכט פאר מרדכי. ונהפך היא, די זעלבע זאך איז יעצט געווארן פאר המן. דאס הייסט, מ'האט גענומען די זאך, וואס איז געווען די צרה, און פון די צרה מאך איך די תורה. דאס הייסט ולהפך איך האב עס איבערגעדרייט. די זעלבע זאך גייט ווייטער נאכאמאל און נאכאמאל זעט מען דאס. מען זעט די גוים האבן געוואלט הרג'נען די אידן, ווער איז געווארן געהארגעט? אידן האבן געהארגעט די גוים. ס'האט געדארפט שוין געשען די דרייצענטע, וואס איז געשען די דרייצענטע? די גוים זענען געווארן געהארגעט אויפן דרייצענטע. ס'איז געווען א טאג פון מיגון, איז געווארן משמחה, מאיבל ליונטב, דאס הייסט דער אייבערשטער האט געוויזן, איך ווייז דיר, איך לייג אראפ מיין שטעמפל אויף דעם נס, דורך דעם וואס דו זעסט, די גאנצע נס איז אייביג געשען, ואין ההפך, אויפן וועג פון א הפך, קאלד בין א מיליאן אדער וועיס וואס די גאנצע נס וואלט געקענט שען, אבער דאס וואלט איך נישט אויפגעוויזן אז איך בין עס, איך גיי עס מאכן מיט איין סטייל, מיט איין מהלך, איינער זאל קענען פירן די טבע, און אין די טבע אריינלייגן א מהלך, א קו, א ליין וואס דו קענסט פאלאוען א גאנצע צייט, ואין ההפך, דאס קען נאר איך מאכן, און מיט דעם ביסטו פארזיכערט אז איך בין עס. און נאך מער ווי דעם וויל איך דיר צולייגן, נישט נאר ווען א הפך לייג איך דא אריין, איך וויל דיך אויך לייגן נאך א שלב, אז די גאנצע נס וועט אייביג קומען דורך דעם וואס האט געמאכט א פראבלעם. המן האט געמאכט דעם פראבלעם, דורך המן אים אליינס, אים קומט די גאולה. המן איז געווען דער וואס האט געזאגט אז מען זאל הרג'נען אסתר, ושתי, ממכרם, איז געווען המן. ס'הייסט, די שלעכטע המן, דורך אים אליינס ברענג איך א נס דא, דורך אים גיי איך אים הרג'נען. המן אליינס איז געווען דער וואס האט מחליט געווען וואס גייט מען מאכן מיט מרדכי איש אשר כבש בקרבו מען גייט אים ארום נעמען מיטן פערד וועמענס עצה איז דאס געווען? ווייטער המן ער אליינס האט עס געמאכט ווער האט צוגעגרייט דעם האלץ? ווער האט צוגעגרייט דעם גרויסן בוים? המן ער אליינס האט עס צוגעגרייט ווי נישט געזאגט ער האט אפילו צובראכן זיין הויז און נישט נאר דאס שטייט שטייט נאך מער ווי דאס אז דער המן ער האט געוואלט זען אקעי ער בויט יעצט זיין גאנצן האלץ דא לעמי פיקטשער איט ווי זעט אויס די הומא, די מאדכעס זיצן, הענגען דארטן אויף דעם, אויף דעם האלץ. שטייט א מענטש אז ער האט זיך אליינס אויפגעהאנגען דארטן, פשוט צו כאפן אביסל א בליק, ווי זעט עס אויס און וואס קען א מענטש פון אונטן זען, פשוט צו געט גוט וויו, וואס ווי ווען, האט ער זיך כאילו אויפגעהאנגען דארטן, פשוט צו כאפן אביסל א בליק, טעסטינג איט סארט אוו. און דאס ווייזט ער ווייטער, דאס וואס דו הומאן האסט אליינס געוואלט טון, דאס אליינס ברענגט דיר שיעור. און דאס לייגט אריין די אייבערשטער די שטעמפל אין דעם, זאגט די אייבערשטער קוק אהער. די גאנצע טבע וואס דו זעהסט דא, רעד איך נישט איין דאס איז טבע, ווייל איך האב אריינגעלייגט מיין זיגל אין דעם, מיין סיגניטשער האב איך דא אריינגעלייגט אז יעצט פארשטייסטו אז ס'איז אלעס מיך, און זאלסט נישט מיינען ווי איך האב עס געטון ווייל דו ביסט הויכע מדריגות, גאר חשוב, ביסט נישט געווען דארטן, ביסט געווען דארט אונטן, אבער מיין ליבשאפט צו דיך, מיין נאנטקייט צו דיך, מיין קירבה צו דיך, דאס גייט זיך קיינמאל נישט ענדיגן פאר דיך. און נאכדעם וואס כלל ישראל האט דאס פארשטאנען, זענען זיי געקומען און געזאגט, אָ, אין אַזאַ מצב, מיר שפּירן די ליבשאַפֿט, מיר שפּירן די װאַרמקײט פֿונעם אײבערשטן, מיר שפּירן די איבערגעגעבן, אָ, אַװדאי װילן מיר זיך צוטשעפּענען צו דעם, אַװדאי װילן מיר קומען נענטער צו דעם. איז פֿאַר דעם הדה קבליהו האָבן מיר זיך צוריק מקבל געװען די תּורה, יעצט מיט אהבֿה, מיט אַ מודיגער נאָענטקײט, מיט אַ מודיגער ליבשאַפֿט צום באַשעפֿער, אין אַזאַ װעג, יעצט אַזױ װילן מיר יעצט גײן מקבל זײַן די תּורה, אַזױ װילן מיר אַרײַנגײן יעצט צו אַ נײַער קבלת התּורה. דאס גייט מען דא מאכן ביי די פורים סעודה? מען גייט זיך דא אנשיקען? וואס הייסט מען גייט זיך אנשיקען? אדא ליודע בין ארור המן לברוך מותך? דער מענטש זאגט ק ה, מיין שכל, איך בין נישט אויפן פלאץ, איך פארשטיי נישט, איך בין נישט אויף די מדריגות, איך קען נישט דאס. וואס איך קען אבער יא טוהן, איך קען אויס, איי קען סוויטש אףף מיין שכל, איך קען אוועק נעמען מיין שכל, ביז איך פארשטיי אז וואס איך פארשטיי, פארשטיי איך נישט. ווען איך מיין עפעס איז גוט, נישט וואס איז גוט מיינט דווקא עס איז גוט, נישט וואס איז שלעכט איז שלעכט, נישט וואס דו מיינסט יענער מאכט מיליאנען איז דווקא א טובה פאר אים, קען דאס זיין פארקערט דאס איז די גרעסטע מפלה פאר אים, נישט דאס וואס יענער זוכט עפעס א שידוך, יענער האט נישט קיין קליידער, יענער האט נישט קיין קינדער, יענער האט נישט קיין דאס, די צרות וואס דו מיינסט וואס יענער האט, אדער וואס דער מענטש אליינס האט, וואס דו מיינסט איז שלעכט, איז נישט שלעכט, וואס דו מיינסט איז גוט, איז נישט אייביג גוט, און דער מענטש דארף פארשטיין אזוי ווי דו פארשטייסט פון די גאנצע מעשה פון פורים, וואס מען האט געמיינט איז שלעכט איז גוט, וואס איז גוט איז שלעכט, דאס הייסט צו זאגן, ס'איז אזא פארמישטע וועלט, קום איך ביי די פורים זיד און איך זאג קוק אהער, איך געב אפ קאנטראל, איך געב אויף מיין שכל, אדער לידע, איך ווייס נישט וואס איז יא גוט וואס איז נישט גוט, איך ווייס באמת'דיג נישט וואס איז גוט, און וואס איך גיי טון איז, איך ווארף מיך אריין אין די הענט פונעם אייבערשטן, איך גיי נאכאמאל אייננעמען די תורה, איך גיי נאכאמאל מקבל זיין די תורה, ווייל איך מיט מיינע אייגענע פליישיגע אויגן האב נאו קלו וואס איז יא גוט און וואס איז נישט גוט. און ווען דער מענטש גייט אדורך זיין לעבן אזוי, און ער פארשטייט, יא איך גיי אדורך א פראבלעם, אבער דער פראבלעם איז נישט דא ווייל פשוט מיך אפצוקלאפן, פארקערט מיין פראבלעם וואס איך האב איז מיך צו הייבן, ווערן נאנטער צום באשעפער, באקומען א קרבת אלוקים, ארבעט אויף מיין אמונה, ארבעט אויף מיין בטחון, ארבעטן איך זאל ווערן א בעסערע מענטש, איז נישט נאר וואס ער קוקט אן די צרה, ער גייט ארויס מיט א לייכטערע הארץ, ווייל יא, עס איז נישט דא פון וויל מיך שלאגן, וויל מיך פאטשן, פארקערט, דער אייבערשטער וויל מיך נעמען נענטער, און ער נעמט מיך נענטער דורך דעם, און דורך דעם וואקסט דער מענטש, און אויף איינמאל קוקט אן די צרה ערשטענס ווערט אים לייכטער, און פון די אנדערע זייט, און ער הייבט אן אפילו צו דאנקען אויף דעם, און ער הייבט אן צו. וואו, איך האב נישט געוואוסט וואס ליגט אין מיך, איך האב נישט געוואוסט ווי פיל קען ארויס קומען פון מיך, איך האב נישט געוואוסט ווי ווייט איך קען אנקומען. און דאס איז וואס דער אדעלער יודע מאכט צו א מענטש, ער זאגט איך געב אויף קאנטראל, איך האב נישט קיין אהנונג, ווייל איך קען נישט פארשטיין, איך ווייס נישט וואס ווי ווען. און א מענטש קען עס זען אסאך מאל אין זיין לעבן קען א מענטש עס זען, א מענטש מיינט ער טרעפט א הויז און ער וויל עס קויפן, און למעשה האט זיך נישט אויסגעארבעט, און למעשה שפעטער זעט ער יארן שפעטער, בעסער זאך איך האב נישט באקומען דאס.

פאר מיר איז דאס געווען דעמאלס, אה, איך האב א גוטע דזשאב, למעשה האט זיך נישט אויסגעארבעט, און פיניש, יא. איך וועל זאגן פארוואס, ווייל איך האב געלערנט מיט שיעור נאכמיטאג, און עס האט נישט אפגעדארפט זיין נאכמיטאג, האב איך נישט געוואלט אויפגעבן מיט שיעור לערנען, וועגן דעם איז עס געבליבן. אבער איך זאג דיר נאר, א מענטש ניין, וואס איך מיין צו זאגן, יעדער איינער קען עס זען אין זיין אייגענע לעבן, א מענטש קען עס זען. א מענטש קען זעהן זיין אייגענע לעבן ווי דו מיינסט א זאך וואס איך האב געדארפט האבן און למעשה נעווער ווארקד אוט און יארן שפעטער זעהסטו וואס פאר בראך וואלט דאס געווען ווען איך וואלט דאס באקומען און יעדע איינער האט די מעשות אויפן אייגענע לעבן נאר וואס אמאל דארף מען אביסל מער טראכטן אמאל דארף מען אריין קלערן זיך אראפ זעצן מיטן ישוב הדעת ווי קוק וואס די אייבערשטער האט מיך געפירט ווייל איך האב געמיינט ווייל איך האב געוויסט דאס איז די ריכטיגע זאך דאס איז די בעסטע זאך און שפעטער שטעלט זיך אויס דו שוטה דו האסט נישט קיין אנונג. און דאס איז, מ'קומט צו א פורים סעודה, מ'נעמט די מגילה, מ'נעמט די מגילה וואס איז לשון פון מגלה זיין, ס'עפנט זיך, די סטארי טוישט זיך, ווייל איך פארשטיי, איך האב נישט קיין אהנונג וואס טוט זיך, און דער מענטש זאגט חי ווער נישט ליבסטו מיך טרינק זיך אן, און מ'דארף נישט ווערן טויט שיכור פאר דעם, א מענטש טרינקט אביסל מער וואס ער איז זיך צוגעוואוינט, זיין הארץ עפנט זיך אביסל, זיין מח עפנט זיך אביסל, ער פארשטייט. איך בין נישט דער וואס קען מאכן דעסיזשענס, איך ווייס נישט וואס איז יא, וואס איז נישט, איי דאנט נאו, איך געב עס איבער פארן באשעפער, איך בין אין דיינע הענט, איך פריי מיך קענען זאגן איך בין אין דיינע הענט, איך בין נאכאמאל מקבל די תורה, איך גיי יעצט ארויס פון אפרים מיט א נייע זאך, איך בין זיך מקבל, מיט א נייע אהבה בין איך מקבל די תורה פונעם אייבערשטן, און עס מוז נישט זיין ריזיגע זאכן. ס'קען זיין מיט א קלייניקייטן, ס'קען זיין יעדער פון דיינע אייגענע זאכן וואס דו ווייסט ס'דארף ארבעטן, ווייל באמת רחמנא לבבי, די אייבערשטער זאגט דארף האבן דיין הארץ, איך דארף נישט, איך דארף נישט קיין קלאק, זעהן, ווייסט עס האבן א קאלענדער סוף יאר, כ'בין געווען יעדן טאג ביי שחרית, כ'האב געגעסן יעדן טאג פרישטאג, כ'האב געלערנט יעדן טאג א שעה, כ'האב געלערנט מיין דף היומי, כ'האב געלערנט מיין אורייתא, כ'האב געטיקט מיין חסד, כ'האב געטון אזא תיקלעס, כ'האב אלעס געטון, אה, כ'בין א גוטע איד. עס איז נאר אבאוט טיק, עס איז נישט אבאוט ליסט, וויפיל האסטו עטשיווט, וויפיל בין איך געווען די סטאר פיופיל, בין איך געווען כולי עיני, ניין, איטס אבאוט וויפיל הארץ האסטו אריינגעלייגט, וויפיל האב איך פרובירט, וויפיל האב איך זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן, וויפיל מאל ווען איך האב געהאט א שווערע צייט האב איך געזאגט ווייסט וואס איך גיי מיך ברעכן, דאס איז נאר א זאך וואס דער מענטש אליין צווישן זיך מיטן אייבערשטן קען עס פארשטיין, קיין איינער קען עס נישט מיטמאכן, קיין איינער קען עס נישט פארשטיין, קיין איינער קען נישט זען וואס טוט זיך ביי דיך אין הארץ, און ווען דער מענטש פארשטייט אז מיין הארץ דאס איז דער עיקר, קומט ארויס פון א פירעם און ער זאגט, ווייסט וואס, איך גיי מקבל טאן, איך גיי מקבל זיין די תורה מיט א האוו, איך גיי מקבל זיין די תורה מיט א מודי'גע ליבשאפט, עפעס גיי איך מיך אונטערנעמען, עפעס א קלייניקייטן, עפעס א זאך וואס, דא גיי איך ארבעטן, דאס איז די צייט יעצט, איך קען מאכן א נייע קבלת התורה. מיט ענדיגן מיט דיין שיינע מעשה וואס איך האב יעצט געהערט. ס'איז געווען א בחור וואס האט געדארפט חתונה האבן, און ער האט חתונה געהאט ליידער מיט א גוי'טע, געווען א בני ברק'ע בחור, ער האט חתונה געהאט מיט א גוי'טע,

וועט נישט רופן שבת יעדעס, דארף נישט קומען קיין שחריתים, נישט קיין דאווענען, גארנישט, דזשאסט קאם טו אס, אונז ווילן פשוט ספענדן נאך מיט דיך איין שבת פאר דו גייסט חתונה האבן. האט ער געזאגט פיין, כ'וועל קומען. איז ער געקומען טאקע, און איז געווען דארטן אויף שבת, גערייכערט, נישט געהאלטן שבת, גארנישט געטון, און ס'איז געגאנגען בשלום. שבת נאכמיטאג, שבת נאכמיטאג פרעגט די טאטע פאר דעם קינד, ס'איז דא א חומש רשי שיעור, רבי'ן לב שטיינמאן גיבט א שיעור, צו דו ווילסט קומען צום שיעור פון רבי'ן לב שטיינמאן.

אפשר האסטו געגעבן א ברכה אדער עפעס? האט אברהם לייב אים געפרעגט, ווי לאנג שלעפט זיך שוין די גאנצע מעשה, ווי לאנג האלטסט שוין שוין שבת, ווי לאנג דאס, האט ער געזאגט עטליכע צוויי דריי יאר, האט אים געזאגט אין די צוויי דריי יאר האסטו אמאל געהאט עפעס א הערה תשובה צו האלטן שבת? נישט עכטיג, ניין, איך מיין וואס קיינמאל קיינמאל נישט, זאגט ער, יא ערב יום כיפור אמאל, אמאל ראש השנה, אבער ס'איז גארנישט געווען, ס'האט זיך געהאלטן פאר צען מינוט און א פשוטע דאון, ווייל כ'מיין, פארקערט, איך גיי נישט האלטן, איך גיי נישט טון. דאס איז עס געווען. אה, זאגט ער, יא, צוויי מאל? יא, איבער וויפיל יאר? ס'איז געשען נארמאל, צוויי דריי מאל איז עס געשען, ס'הייסט, יום כיפור, ראש השנה, סאו קומט אויס, איך האב עס דריי מאל געהאט סארט אוו, טרי טיימס דאס איז זעכציג מינוט, וואס דאס איז געווען זאגט ער יא זעכציגער מינוט האסטו געהאט האסט געטראכט דו וואלטסט באמת געדארפט האלטן שבת, זעכציגער מינוט האסטו געהאט עפעס א הרהור תשובה, זעכציגער מינוט דו ווייסט וואס מיינט זעכציגער מינוט האסטו געהאלטן פארן אייבערשטן האסטו געמאכט תשובה, דו ווייסט וואס פאר מדריגה דאס איז די זעכציגער מינוט, און ר' בערל לייב האט אים ממש געלויבט אויף די זעכציגער מינוט, האט אים געווינטשן א גוט שבת. און דאס איז געווען. דער בחור גייט אהיים און האט, עס האט אים געדריסט, רבי אהרן לעבן זיך מחשיב זיין זעכציגער מינוט וואס איך בין דאך א מחלל שבת, איך עס נישט קיין כשר, איך פיר זיך נישט אויף אידיש, איך גיי דא חתונה האבן, און די זעכציגער מינוט קומט ער און ער מאכט עפעס א גאנצע עסק פון מיינע זעכציג מינוט, וואס וואס איך ס'איז דאך גארנישט, און למעשה איז אים אריינגעגאנגען אין קאפ, און עס האט אים געבאדערט און עס האט אים באארבעט אין קאפ, און למעשה דעם שידוך האט ער אפגעשטופט און ער האט אפגעזאגט דעם גאנצן שידוך, די חתונה איז נישט געווארן. און דורך דעם האט ער זיך מקרב געווען צו אידישקייט און איז געווארן מער און מער ביז ער איז צוריק געווארן אויפן נארמאלן וועג. א שטיק צייט איז אדורך געגאנגען, האט די טאטע מאמע אים געפרעגט, אונז זעמיר זייער צופרידן אז דו ביסט צוריק, ברוך השם, עס האט זיך נישט געענדיגט מיטן גוי'אישן שידוך דארט און די גוי'אישע חתונה, אבער איך פארשטיי נישט, שחרית ביסטו נישט געקומען, רייכערן האסטו גערייכערט, האסטו אלץ געטון דעם שבת אזוי כאילו לא היה, איך פרעג דיר וואס קומט צו א שיעור פון רבי אלי' שטיינמאן, זאגסטו יא איך וויל קומען. ביסט געפאלן אויפן קאפ? וואס האסטו געמיינט דארטן וועסטו כאפן עפעס? וואס האסטו פארוואס האסטו געזאגט יא צו קומען צו אזא סארט שיעור? האט אים געזאגט כ'על דיר דערציילן, האט ער געזאגט אזוי, איך בין געווען א קליין יונגל, איז געווען דארטן אין חדר איז געווען א פארהער, ווער קומט פארהערן? ר' אהרן ליפשטיימער. ר' אהרן ליפשטיימער קומט אריין אין אונזערע כיתה און ער גייט אדורך יעדע קינד און פרעגט עפעס א שאלה יעדעם קינד. איך אלס קינד, כ'בין שוין געווען א דאם עט דעמאלס, כ'האב נישט אינטערעסירט אין לערנען, כ'האב גארנישט געקענט, און איך האב געציטערט אז ער גייט קומען מיין טערם, ער גייט מיך פרעגן, און איך וועל נישט קענען ענטפערן. וכך היה. רבי אהרן קומט צו מיך און ער פרעגט מיך א קשיא, און ער פרעגט מיך, איך האב נישט קיין אהנונג. ער גייט צו נאך, ווייסט, אקעי, ער זעט ער קען נישט, מאכט ער עפעס א לייכטערע קשיא, און ער פרעגט אים נאכאמאל. און ער זעט ווי דער קינד סטראגעלט אבער ווייטער, איך קום נישט ארויס מיט א תשובה. רבי אהרן פרעגט נאך א לייכטערע קשיא, ממש א פשוט'ע קשיא. עס איז נישט געגאנגען. פיין. און רבי אהרן האט געהייט ווייטער צום נעקסטן קינד, און אזוי גייט ער דורך די גאנצע כיתה. די פעיער ענדיגט זיך, אלע קינדער גייען אדורך ביי רבי אהרן לעב, און איך האב געציטערט, וואס? איך זע ווי ער געבט יעדעם איינעם באקומט א סוויט, און איך? וואס גיי איך דא טון? איך האב גארנישט געקענט, נישט איין מאל, נישט צוויי מאל, דריי מאל האב איך גארנישט געקענט, איך גיי כאפן פאר דעם, וואס גייט דא זיין? און למעשה איך זע ווי רבי אהרן לעב זעט מיך אז איך שטיי דארט און רופט מיך, קום אויכעט. און רופט מיך און רופט מיך צו און זאגט ער, דא האסטו איינס, דא האסטו צוויי, דא האסטו דריי סוויטס. איך האב דיר געפרעגט דריי זאכן, גא? דא האסטו איינס, דא האסטו צוויי, דא האסטו דריי. זאלסטו וויסן מיין קינד, ס'האט גארנישט צו טון וויפיל תשובות דו האסט געגעבן, ס'האט נישט צו טון דו האסט געענטפערט ריכטיג צו דו האסט געענטפערט פאלש. די פאקט אז דו האסט פרובירט, דו האסט פרובירט צו ענטפערן, דאס אליין קאונטס. פארן אייבערשטן גייט נישט אן, איך בין יא געווען, איך בין נישט געווען, איך האב מצליח געווען, איך האב נישט מצליח געווען, איך האב געטון, איך האב נישט געטון, נישט אזוי ארבעט עס, דער אייבערשטער וויל האבן דיין הארץ, ווי איז דיין הארץ? צו דו ביסט מצליח צו נישט, דער אייבערשטער וועט זיך שוין זארגן אויף דיין הצלחה, אז דו פרובירסט, וועט דער אייבערשטער שוין פירן זאל צוקומען צו הצלחה, אבער איך מוז נישט אויספירן, וואס איך מוז טון איז, איך מוז פרובירן, און דאס האט ער מיר געוויזן, און יעצט פרעגסטו מיך איך זאל צוריקקומען צו זיין שיעור, איך האב מיר דערמאנט דער בילד ווי איך בין געשטאנען וואס ער האט מיר געזאגט, צו אזא שיעור וויל איך צוריקגיין. און דאס וואס ער האט אים געראטוועט שפעטער און ער איז ארויסגעקומען עפעס פון דעם. דאס הייסט צו זאגן א מענטש דארף ארויסקומען פון אזא יום טוב און פארשטיין איך בין נאכאמאל מקבל די תורה באהבה און איך איך דארף נישט ווערן משה רבינו איבער נאכט און איך דארף נישט ווערן משה רבינו בכלל נישט קיין מרדכי צדיק איך דארף ווערן מיך אליינס אבער מיך אליינס איז דא א בעסערע ווערזשען פון מיך און די בעסערע ווערזשאן פון מיך מיינט איך גיי פרובירן, איך גיי פרובירן, איך גיי נעמען איין זאך, איך גיי מקבל זיין, און איך גיי פארשטיין די פראבלעם וואס איך האב, די דאגות וואס איך האב, די אישוס וואס איך האב, ווייל יעדע מענטש האט אישוס, זאלסטו וויסן איך ווייס, איך גיי דאס איבערגעבן פאר באשעפער, איך בין נישט אין קאנטראל, איך ווייס נישט, און וואס איך מיין איז שלעכט, קען זיין די גרעסטע בוכע, און וואס איך מיין איז גוט, קען זיין די גרעכסטע קללה פאר מיך, איך האב נישט קיין אהנונג, איך קען נישט זען מיינע קלארע אויגן, דאס גיי איך אריינגיין אין פורים, און דורכדעם גיי איך נאכדעם מקבל זיין די תורה, און איך גיי מיך אונטערנעמען איין זאך, די איין זאך גיי איך איבערגעבן מיין הארץ צום באשעפער, און איך גיי נאכאמאל מקבל זיין די תורה באהבה, און דאס האבן כלל ישראל געטון הודא וקבליה, זיי האבן עס נאכאמאל מקבל געווען מיט א מודיע אהבה, און דאס גייען מיר יעצט נאכאמאל טון די פירמע. די רויטע.